Salam dostlar Swolstey kanalyna hoş gördük size şu gün görkezjek wideom vpnler hakda bolar ýagny täze wideomyzda Türkmenistanda işleýän 5-6 sany vpn her kim bir birden görkezýär men bir wideo edip hemmesini görkezeýin dostlar açýanlar barasyny köpüsi açýar açýanlaryny görkezeýin size bularyň barysy play marketde bardyr itop vpn nun vpn

Boltup beýnip ýazýaňyz. Nä göni özi çykýa. Özi çykýa göni şunda alyp bilersiňiz ýöne başga seri o başga görnüşleri hem bar eken. Onu zat etseňiz onda ýene göni şu ýyldyrjyk görnüşlisini Itop UPN, Nun VPN, Open bulan hemmesini hem YouTube'dan we Play Market'ten alyp bilersiňiz. Dostlar, video geçmezden öwürtin başladyk. Ýöne OPN-leri görkezmän kam kanalymyza agza bolmagy we like basmagy hem unutmaň.

Ýutuba girip göreliň. Biraz kaýal işleýär. Ýöne ýutubam işleýär, ýöne görüşiňiz ýaly. Moda blogdan çykmak diýär. Ne hemme wideolar açylyp dur, görkezýär. Instagram açýam, açanokmy edil, ona bilemok. Özüňiz barlap, özüňiz barlap görüp bilersiňiz. Bundan bir mün çykalyň. Ah, doňýa damrançyk. Indi nu itop işledi görüşüňiz ýaly. Indi nu nu peýen iş edip göreli. Nu nu peýen girýäňiz, Play Marketde ba. Gön girýäňiz, içine açylyşlar ýalak. Kyn ýaly iş etmek, gön özi işleýär, bir girsin. Ine, gön girýäňiz, Açýanç knopkasyna basýaňyz. Reklama zat çyksa, kapada basyň. Boldy, birazjyk loading please wait diýip garaşýar. Birazjyk connecting diýýär. Işlemedi. Bir gezek etseňiz, äjegim işleýärdi. Ay bu işlemese başka-da işleýänler bar dostlar, ha görkezeýin. Baramyň çykdyrym. Reklama görkezýär köpräk ýöne işleýär. Ana, aşakdaky serden görýäňiz işläp ugrady. Nunu pen işleýär. Biri işlemese dostlar ol işleýär. Arkaýyn görüp bilersiňiz wideony. Ne, görüşüňiz ýaly mod YouTube-am işläp dur. Dädene deyin. Bera zagruska berýän. Ana täzeden işläp dur. Eger ki ýüzüni görkezýär zat diýseňiz. Ine. S plus plus de herkide herkide şu ýokdy. Ine görşüňiz ýaly işläp dur YouTube. Hop şu işleýän VPN ba edil intra da ýöne hemmesi intraça işlemeýär. Intra VPN gaty gowy işleýärdi. Intra açylarmy? Aý oňa ýörite wideo goýaýaryn. Isleseňiz inçire açylarmy haçan açylar diýenleriňiz bar bolsa maňa ýazyň men goýaýaryn wideosyny edil toşny wagty belli däl ýöne. OpenVPN işleýä. Ýörite muňam ibermeli zat çagyş bar. Imodan gerek bolsa maňa ýazyň nomerym men aşakda kommentarda nomerym goýup geçer. OpenVPN işleýä. Olam YouTube-am açýa. Ýöne bu gaty gowy işleýä OpenVPN. Meň pikirimçe gowy heme VPN ýa intra ýaly işleýä edil. Ine görkezip dur hemme zadyny. Hemme zat işläp dur. Görşüňiz ýaly. Pisipkon Pro görkezdim. Pisipkon hem işleýär. Bolt VPN. Pisipkon Pro görkezmedik bolsam häzir görkezäýerin. Bolt VPN girýän göni özi connected işleýär. Connecting'e basýan, connecting durýar. İşlemese beýlekilere görüp bilersiňiz.

Ay bolýa dostlar bula işýänok diýeli. Zato hälki üçüsi işleýä. 3 VPN işleýä, 4 VPN hotspot shell işleýäm, işleýänok. Ay onam barlak görüň işleýä diýdiler. Muň üçin akkaunt zat açmaly öýtýän ýalňyşmasam. Video açmalyan eken gön özi işleýär. Tamam wasyýas. Han bolan işani. Biraz garaşmaly. Diýen seýediň galşyna seredin ýokarda. Iş ýa buradymy? Men tabi open ulan korumak ýöne işleýä diýen soňlar men size aýtýan. Bu näçe köp köp garaşdyrýar. Ýa bla premium diýeli. Dostlar şu işleýär, öňe işleýär diýen hotspot şey ulanıp görmek, ýöne özüňiz barlap ulanyp bilersiňiz. Biz boýunam görkezeýin. Pisipona göni özüňiz girýän, onda hiç ýere etmeli zat ýok. Pisipon bu ýyglaga baglanyşsyz diýýär başga. Başla. Beýle kupene işläp durka ösür diýýär dara ýopşy. Biraz garaşmaly hotspot şey oy pis pukanda. Ay özüňiz opis görüp iş edip bilersiňiz dostlar. Hem OPM işleýär. Ol işlemese Open işleýär, Open işlemese Nun işleýär, Nun işlemese Outline kodlary bayan edir bu mende ýok. Ýöne gerek diýseňiz maňa emodan ýazyň men tapdygym size ýazaryn. Näljek işleýärdiler? Birazjyk garaşmaly. Soň ýene durdura basýaň, başlada basýaň, ýene işleýär. Kä wagt öçýär, işleýär. Öçýärmi, öçenok, edil bilemok, ýöne işleýär köplenç. Men-ä sopaýan, psipkonlanýan diňe. Ýa-da pronlanýan, ýa şu psipkonyň özüni ulanýan. Instagram açýar sopaýan. Bir münçük açylsyn şey. Bular näme diýýär? Hälje işlek daşy. Şu wagt ne işlän ok. Durdura bas, başlada bassaň işlemeli-laý asyl. Biraz köprak garaşmaly-la şuň, şonsy gowy däl. An işlät dostlar. Işleýä, upenler. Söz ýok. Ops, telefon, e, Wi-Fi-iň sedini biraz güýçlendirmeli zat diýen bolsaňyz, Onam wideosyny goýuň ýöne güýçlenýäm etse ýokarky ana tizlik gidip durandyr şondan görkezip sud edip bilerin. Gerek diýýänleriňiz barsa aşakda komentarýa ýazyň ine youtube işläp dur dostlar. Outline vpn kod diýaý öçendirlaý ol eýýäm. Aýna hemme zat görkezip dur dostlar. Ine, başga-da Outline VPN kody zady gerek bolsa, başga-da islegleriňiz bar bolsa, kommentariýada ýazyň maňa näme gerek bolsa, başga-da nähili programma, näme sorasyňyz gelýän bolsa, oýna degişli zatlary hemme zat soraň. Men hemmesine jogap bererin. Wideony halan bolsaňyz laýk basyň, kanalymyza agza bolmagy hem unutmaň. Bu VPN-leri hem dostlaryňyz bilen paýlaşyň, her kim işleýänini bilsinler dostlar. Hoş sag boluň.